Үзегез турында да сөйләп үтсәгез иде, кайсы яклардансыз? Гомумән, ничек иҗатка килдегез? Мин Чаллыда туып үстем, художественный мәктәптә укыдым, үзем музыкальный мәктәптә укыдым, общеобразовательный мәктәптә укыдым, аннан соң Яр Чаллының сәнгать көллиятен бетердем, аннан соң киттем инде Барс медиага, җырларга, шуннан соң кире кайттым. Ия, кем булып кына эшләмәдем. 2014 елда мин Санкт-Петербургка китеп, шунда театральный институтка кереп, кызыл дипломга тамамладым. актрисага. Һәм 2022 елда кире кайттым монда. Әлеге вакытта мин Габдулла Кариев исемендәге Яшь тамашачы театрында администратор буларак эшлим. Бу сезнең эшме, әллә инде барыбер күңелегез иҗатка тартыламы? Бу минем эш түгел дип әйтә алмыйм, чөнки мин организационный э, моментларны бик яратам. Менә мин кечкенә чактан менә мондый спектакльне куярбыз, менә бу шушындый җырны җырлар, мин менә мондый җырлар җырлармын дип, менә шуларны виш э, язып чыга Организация канымда бар ул. Ләкин шуңа карамастан, әлбәттә, Тә иҗат җаны сәхнәгә тарта, ләкин инде актриса буларак, хәзер җырчы буларак түгел. Хәзер инде без Сәйдәшне кайбер спектакльләрдә, сәхнәдә дә күрәбез. Бер спектакльдә. Әлегә берәү, әйе.
Әйе, Сәйдәш сәхнәдә уен коралында уйный. Менә ничек булды бу администраторлыктан шулай сәхнәгә менү? Җегетләр чыгарганнар иде Габдулла яктылык дигән спектакльне һәм мин шушы спектакльгә менә соңгы ун көнендә генә миңа җегетләр килеп син бит флейтада уйныйсың микән әйе һәм шунда менә үз, үз көчеңне сынап карыйсың килмиме дип сорау бирделәр дә митеп әлбәттә. Бик тиздән инде күренекле режиссер Айдар Җәббаров Габдулла Кариев театрында спектакль чыгарачак. Һәм менә шушы спектакльдә шулай ук Сәйдәш тә булачак. Мин кечкенә малайның әнисе ролендә. Ничек булуын белмим, чөнки ул повестьның эчендә ул әз генә ничектер упоминация итеп кенә кителә. Шуңа күрә ничек буласын үзем дә белмим. Ләкин ничек тә булса, мин барыбер бик шатмын шушы проектка эләккәнемә. Билгеле, әлеге спектакльдә театрның бөтен труппасы да катнашмый, яңа гына коллективка килеп кергән Сәйдәшне алдылар. Менә башкалар ничек кабул итте? Минемчә нормально кабул иттеләр. Килеп берсе дә эштән җылкып атмады. Һәм тагын шундый сорау менә бүген Сәйдәшнең күңелендә иҗаттан кала тагын ниләр бар? Мәхәббәткә урын бармы? Бик катлаулы сорау. Шуннан башлыйсы калган.
Миңа мәхәббәттә ничек дип әйтим, не везет дип әйтимме, ухажерлар бар, социаль челтәрләрдә күп язучы җегетләр бар, егетләр Иратлар. Миңа яраклы, миңа үземә туры килешле дип әйттемме? Минем бик холкым авыр. Чөнки мин менә бомба кебек, менә мин вроде елмаеп йөрим, йөрим, йөрим дә секунда. Миңа нәрсәдер мен китереп күңелгә бәрә икән, мин могу җыларга. Мин бик эмоциональ кеше һәм мин аны аңлыйм, что күп кеше андый эмоциональ кешене түзә алмый янында.